Amê vir bikin Komîna Federal a Neştîmanî ya Miletê Cîhanê. Pok, pok, pok! Hema wilo yek carê! Miletê Cîhanê tev! Û nê çîrok ev çi zimanî bêjin? Çîrok li vir nema têne gotin. Bazareke baş e! Her baba her! Her! Çîrok li vir nema têne gotin.

Bê çawa xwe parastin dêra Axtamarê û çûne cem Matran Îsa. Dibêjin, dibê Meryem Afla keça keşe bû. Bûka Serkîs jê re digotin. Dibê malbata Serkîs, Meryemê ji kurê xwe re xwestibûn, lê hîn ew neanîbûn, an ku hîn daweta Meryemê çê nekiribûn. Dibê Meryemê keçikeke bedew bû û nav û pesnê wê li dinyayê belav bûbû ji delalî û xweşikbûna wê. Dibê delaliya Meyremê gihaye ber guhê waliyê Wanê bixwe. Dibê walî rojekê çe'b Meyremê ket. Û çav û dil berdanê da divê xeberek ji malbata wê re û derdora wê re şand û got, Bela ji îro pê ve kes behsa Meyremê neke, heger sax bê ji min re ye û heger mirî bê ji axa Sar re ye û ê go Meyremê ji xwe re bibê, bela rihê xwe hesab neke, ez wî li dinyayê sax nahêlim, dibê jixwe mala Xezûrê wêne mala Sirkîs jî. Ji tirsa waliyê Wanê re nema wêrî bûn wê bibin û ne jî wê birdin. Dibe li gorî saloxdayîna li gundiyan dibe bi qasî çar salan Meyremê li mala bavê xwe dimîne. Dibe rojekê Meyremê bi qasidekî xebereke ji waliyê re dişêne û jê re dibêje, Xwedê heqê min ji te re nehêle, tu li ser qedera min rûniştî, ne tu min ji xwe re dibe û ne ji tirsa te kes di wêrê min ji xwe re bibe. Yan destê xwe li ser min hilda yan jî were peyayekî xwe bişîne bera ez ji te re werim. Dibe li wê derê walî fikirî got gelo ka ez kî bişînim. Dibê Elîyê Qolexasî hebû xizmetkarê navmala wî bû. Dibê walî ji xwe re got, Bi Xwedê, Elî, mirovekî camêr e, mêrxas e, namûzkar e, rast e. Ez ê Elî bişênim pey, Meyremê bera wê bêne. Dibê walî radibê Elî dişînê û ji Elî re dibêje, Tê ji bo min here Meyremê bîne. Dê gava ku Elî diçe cem Meyremê û Meyremê çav bi Elî dikeve. Ê nedibê. Hingî Elî xortekî xweşik bû, qeşeng bû. Dibêjin, dibê Meyremê aşiqê bejn û bala wî bû. Çiqasî Elî Xortekî xweşik û qeşeng bê, êş feqîriya malê, dinyayê, cil û bergî nîna ne ewqasî baş bûn. Dibê Rabû Mêyremê jê re dibêje, Tu hatî min ji we alî re bibê. Dibê Elî lê vegiran, Belê xatûna min. Dibê Mêyremê jê re gotiya, Wallah ez wilo bi va cil û berga bi te re nayêm. Ez, qîza keşa û tê min bibê ji we aliyê Wanê re. Tê bi va cil û berga, bi vê girêdanê tê min bibê. Heger pere bi te re tine bin wişte pere û here, hora xwe û rîya xwe kûr bike û destek cilên xweşikê xwe ke û serê xwe bişo. Dibêjin, Dibê wê çaxê Elî biya wê kir û rabû ser xwe û çû, pora xwe kur kir û destek cilên xweşik li xwe kir û hat. Dibê rabû meyremê bakira Elî got ka were vê derê û beramberî neynikê bisekina û li xwe binera, Ka meyzene tu xweşik î an ez xweşik im. Dibê Elî lê vegirand got na estexfirullah xatûna min tu ji min û bavê min jî xweşiktir î. Dibê rabû meyremê jê re got got ka heneka neka û ka were, ka were ez ji te re bêjim Elî tu xortekî qeşeng î û ez jî qîzeke bedew im. Çima em bi hevdû re narabin ez û te layiqî hev in û walîyê Wanê çi dike bela bike. Divê piştî van gotinan divê Elî qidû muqamî wî şikestin û zimanî wî hate girêdan û nema zanî bû çi bêje. Divê Elî li xatûnê vegirand û jê re got, got xatûna min çi heqê til min heye, ez hîn ciwan im, bi miradê xwe şa nebûme, qey til birîna serê min digerê. Ti dizanê, Walî zilamekî got ez hêlîna xwe bibim ezmanê hefta jî, Wê hêlînan bê xwarê min bikuje. Meyremê berê xwe dide Elî û bi awayekî acîl jê re dibêje, Divê binêre Elî. Heger tu min ji xwe re nabê, bi nav û ismê xwe dê saeta ku ez bigihme ba walî, ez ê jê re bêjim. Dema em dihatin, di rê de Elî destê xwe avêtiye namûsa min. Divê Elî piştî va gotinan kete navbera Xelîl û Celîl de û ew dizanê gava ku Meyremê biravînê wê serî bê jêkirin û dema ku Meyremê bigihê ba walî jî û va gotinan jê re bêjî, dîsa wê serî bê jêkirin. Divê Elî ji Meyremê re dibêje, Divê xatûna min, Ka ji mir bêje ez te bi ku ve bibim? Kesê ku me bistîrînî jî tu ne ye. Dibê Meyremê jê re dibêje, dibê Elî tê min bavêje dêra Axtamarê, cem Metran Îsa, wê Metran Îsa bi barê me rabê. Dibê Elî tevlî Meyremê dirajine xwe û diçine dêra Axtamarê, cem Metran Îsa.

Belê wek got kilamê de jî diyar dibe, divê xweparastinek eşkera û mecbûrî tê dîtin. Divê ji bo zewaca Elîyê Misilman û Meyrema Fillah divê mehrkirineke olî pêwîsta. Divê Elî jî ji Mitran Îsa xwest, gotî da ez dixwazim bibime alîkar ji bo vê mehrkirinê. Jê re got, heger tu li ser dînê Muhemed Meyremê li min mehr bikê, sed eferim ji nav û dengê te re û heger li ser dînê Muhemed tu nikarê, Wê li min mehr bikî ji bo pêkhatina vê yekê îro ez ê bême li ser dînê te, ango ez ê îro bibime fila. Dibê Elî piştî va gotinan kete navbera Xelîl û Celîl de û ew dizanê gava ku Meyremê biravînê wê serî bê jêkirin û dema ku Meyremê bigihê ba walî jî û va gotinan jê re bêje dîsa wê serî bê jêkirin. Va gotinên Elî yê mêrxasî di bê camêriya Metran Îsa jî derkete holê di bê Metran Îsa ji bo mehrkirina wan pejirandina dînê xiristiyaniyê ya Elî qebûl nake û sozê didiye û jê re dibêje, Ez ê gazî mela û feqeyan bikim ji bo ku mehrawan li gorî şert û mercên îslamî bibirin. Gelo di vê navberê de rewşa waliyê Wanê çi ya? Jixwe dibê piştî Elî Mêyremê revandiya divê dinya û alem pê hesiyana. Bêguman tiştekî ecêb û mezin a xizmetkarekî weke Elî Mêyrem Afilla ku dostika waliyê Wanê revandiya. Divê waliyê Wanê jî pê bihîstiya û dê û weledê xwe tavêje û çav lê sor dibin. Lê kaxizekê ji Matran Îsa re dişînê û jê re dibêje, Min sih kiriya ku du kevokên spî hatine ser dêra Axtamarê danîne. Heger tê wan ji min re dişînê, ez ê bidim te hezar kîsên zêr. Heger tê wan ji min re naşînê, ez ê dêra Axtamarê li ser serê te bînim xwarê. Matran Îsa mêra mêrxasa ji gotina xwe nayê xwarê guh nade. Hezar kîsên zêr û nizr tê Waliyê Wanê û neibê şirîkê kuştina herdû kevokan û bêbextiyan Meyremê û Elî nake û dibêje Waliyê Wanê here tişta ji destê te tê texsîr neka û vê xeberê jê re dişînê.

Dê piştîn va gotinên di navbera Mitran Îsa û Waliyê Wanê de dê Waliyê Wanê hat û leşkerekî mezin hazir kir û hate ber dêra Extimarê. Dê Mitran Îsa jî gazî li tevahî Exlehên derdora Wanê kir û hatin xwe li Mitran Îsa girtin. Divê Waliyê Wanê bala xwe di diyê de dibê rewş xeraba û wê şerekî mezin derkeve û wê ji her du aliyan ve bêne kuştin xwîn weke golê çêbibe. Dibê rabû pişta estê xwe xurand û siwarî û leşkerên xwe ji derdora dêra Extimarê kişandin û vegerandin Wanê. Meqran Îsa roja dîtir dibe kira Dawad, Keyf û Şahî dibe hatin, Elîye Misilman û Meyrema Flah jî li gorî şert û şirûtên îslamî ew mehr kirin. Mala Xwedê Ava baş bû, Walîyê Wanê xwe ji ber dêra Axtamarê kişand. Wellahî ku xwe nekişandba û ew şer çêbûbana wê ev çîroka me jî bi dilekî şikestî û bi hesretan wê çûbana. Îro me çîroka xwe xilas kir, heta şeveke dî û çîrokeke dî bimênin bi xêr.